isin dura bu'anii guyyaan har'aa kun yeroo jarjaraa tana keessatti akka guyyaan kun akka amma agarru kanatti milkaa'uuf warra tattaaffii godhan koree waan kanaatis tahee isin warra isaan booda jiru hunda keessanuu haala bareedaa kana akkaataa bareedaa rabbiin keenya irraa gammadu kana Galata siidha. Guyyaa ilmoo fi qabeenyaa fi gosti nama hin fayyadne san warra bu'aa kanarraa galata arkatu rabbi isin haa godhu. Obboleeyyan wanni guddoon akkasii ta amma takkaa asitti Sheekh Hussein fa'as tahee Sheekh Yusuf fa'as tahee sheekotiin biyya tana jirtu irraan haasawiin haarawatti ani amma miikaa irraa baqaysee fidulleen hin jirtu duuba wanni bakka ittii jiru keeysummaa nama tokko nama keeysummaa biyyarraa dhufe keeysummallee walii lama keeysummaa biyyarraa dhufe keeysaa'uu ka yeroo kana dhufe Keessummaa san ta'uu qofaatu isaanii wajji adda na godhatu. Keessummaa foolee haadha fi abbaa foolee biyyaa qabattee deemtu keessummaa eeyba akka ormi ja'an ta afaan eeybaa ta harki margaa san ta'uu qofaatu isaanirraa adda na godha malee wanni biroo takka illee nu jirtu duba waan biroo haarawa yoo eeydan wajji deemuu hin dandeenyu hedduun gammadaadha moggaa takkaan niin gammadallee moggaa takkaan niin rifadhallee yeroo gariidu hawaasni eega biyya tana dhufee Irra dheeraan isaa amata sadii biran dabriin kan inni an fuula isaa laalee argu kun ana dura amatuma lama amatuma sadii amatuma tokko ka jiru kan inni anuu dhufee amma isa dhaqqabe hawaasni kun isaa ammallee dargaggeessaa irra guddaan isaa guyyaa har'aa kana walga'ii akkanaa kana qopheessuun isaa hedduu na ajaa'ibsiisallee niin gammadallee gammachuu go- daangaa hin qabne nan dhagayama ture. Rifaatuu hin himanii rifaatulleen hin jirtu waan nan dhagayamu akka nama tokkotti. Taarraa wajji laaluu deemnu yoo rabbi fedhe. Nutiin kun hundi keessummaa ta'uun yoo namoota amma yeroof hin qubatin ta'uun irra hedduun isaa immoo dargaggeessa ta'uun bakki itti dhufan ammoo bakka ajaa'ibaa ta'uun xiqqoo qalbuma na cabsan. Tana gaa akka reefu obboleessi kiyya waan inni mawdu'a imaama dura Sheekh Hussein faan natti himan inni san asirraa dhaadheessaa ture. Ani immoo olii qaqqabee olii qaqqabee xiqqoo mataarraa achi qabe waan inni amma haasa'u kanarraa. Rakkoo nama Keeziin isaa achi deemuu diddee rakkattee hulaa dhabe hulaa rabbii malee nama jaartii isaa wajji adda bahee yoo Afrika dhiisee yoo biyya takka dhiisee ilmaan facaasee as jiru nama hulaa rabbii malee hulaa takkallee bakka ija itti qabatu dhabe yaanni jiruu duniyaadhaa Akkaatan keessa dabran isa yaachisaa jiru, waan dabre irraa rifatu, ta fuulduraatiin yaadu. Ani fuuldura kiyya hin beeyne, fuuldurri kiyya kun garam deemansaa naan galle nama jiru. Naannawa kana haasawuu fedhe duuba. Akka rabbi dura qabannu, akka haasawa kana. Rakkoo adda addaa ta amma garaa keenya keessa jirtu. rakkoo tana akka rabbi dura qabannu rabbi jala harka qabnee milkiin akka bakka kanaa gallu ammoo san harkachuudhaaf yeroo tana daba akkamitti dabarsuu akka qabu namtichi kun yeroo kana yeroo amma isa mudatte tana akkamitti keessa dabruu akka qabu waan akkanaatiin haasawuu fedhee xiqqoo mataa gamana mayse waan inni reefu naan jiru sandu kuma lamaa fi saddeet afrikaa kibbaa dhaqee ture guyyaan har'aa kun guyyaa sanna yaadachiise ture afrikaa kibbaa san yoggaan dhaquu Namni jaartii qabu takkarraa kudhan illee hin ga'u. Namni jaartii qabatee biyya san seene nama tokko yoo jedhan ni malatu. Kuma lamaa fi saddeet. Namni fuula kiyya dura taa'u hundi dargaggeessa ture. Nama kudhan illee hin ga'u namni jaartii qabu. Yoo kutaa waan Afrikaa kibbaa jedhan keessaa waliin lakkaawan namni keenya ka jaartii qabu kudhan illee hin ga'u. guyyaan kun guyyaa san na yaadachiise kuma lamaa fi kudha jaha yoggaan deebi'e immoo ee wallah waan akka nama ajaa'ibsiisu dhagarre ta'u amata lama dura yoggaan achi deebi'e ammas ammas saddeet taa'ee joollee fi dubartiin nama taa'urraa cinaadha ta'u Wacii jool yaa wacii joollee wacuuf akkatti muhaadaraa wal dhageessu nu dhabne wacii daa'imaatiif duuba. Guyyaan kun guyyaa sanna yaadachiise osoo amata saddeet warra sanitti lakkaawe isinitti hin lakkooyne abbaa ilmaanii taatan abbaa maatii taatan inshaallah. Kana rabbi irraa kajeela inshaallah. Hedduu oywaatuun beeku Mucaa xiqqaa reefu as taa'e saniin irra beeka waywaatuudha. Takkumaa laman ja'a takka lamaa sana immoo har'a guyyaa har'aa kana namni har'a bakka tana jirtu. Namni har'aa lafa fagoo tanarraa bakka jirtan hundarraa osoo haallilleen isin hin gargaarre Baasa yaabbattanii dhuftan. Kammoo makiinaa qabu hedduun mana isatti hafe. Kasi dura amata dheeraa asin lakkaawwate hafe. Arra caayaa rabbii dhufte caayaa kana jala agabuun hin galtu inshaa Allahu ta'ala. Waan duniyaan nama yaachisu. Waan akhiran nama yaachisu. Waan fuuldura namaati nama yaachisu. Keezii afaan sii bade arra afaan harkatta hin sodaatin inshaa'Allah. Li'annahu hulaan namaa hogga hogga cufamte hulaan rabbii banaadha. Hanga hulaan namaa hundi banaadha hulaa rabbii namni arguu hin danda'u duuba. Yogga hulaan dachii itti cufamte gama rabbii deebi'a namni hulaan rabbii yeroo hundaa'u banaadha. Irra immoo Nama rakkateef banaadhaa beeki. Haadha teetirraa bakka bu'ee, abbaa keetirraa bakka bu'ee harka Rabbi dura sii qaba inshaa Allahu ta'ala. Caayaa kana dhuftee caayaa lamatti hin rakkattu inshaa Allah. Guyyaan kun guyyaa san na yaadachiise. Guyyaa Dabub Afrikaa san kuma lamaa fi saddeetii san Guyyaan har'aa na yaadachiise yoggaan laalu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guddina isaatiin Rabbi subhaanallah caayaa har'aa kanarraa Rabbi hoongessee sin galchin duuba. Bakka irraa baateetu bakka irraa dhuftee maqaa haadha keetii eeyde maqaa abbaa keetii eeyde maqaa biyya teetii eeyde rabbi bakka jirtutti maqaa kan kee rabbi si haa eegu duuba abbaa rabbi gabbaru biraa dhufte abbaa aalima biraa dhufte abbaa safuu kabajaa qabu kanaamusa eeggatu biraa dhufte duuba Har'allee naamusa san eeggatte. Rabbi subhaanallah duniyaa tanaa fi aakhiraa rabbi hanga jirtu rabbi si haa tiisudhu. Rabbi bakka malee sin dhaabin du. Rakkoo bakka malee nu dhaabe dirreen dirree xiqqeenyaati. Dirreen dirree dirree salphinaati rabbi sin salphisin inshaa Allah. Akka har'a rab caayaa rabbii jala dheessite. caayaa rabbi jala dheeysite osoo karaan bal'aa atii dardaraa osoo alle kun akka fedhan tahee jiruu akka fedhan sanirraa lubbuu tee qabdee caayaa rabbi jala dheeysite rabbi qullaa sin galchin inshaa allah obboleeyyan islaamaa namni jiruu duniyaa keeysa jiru waa hedduu dabarsa duuba waa hedduu isa mudata nama deemee fi nama deegee waa himaa jedhan afaan oromootti namuma deemee fi nama deegeetu waa himaa jedhan tun umrii teessan ta abbaa keessan irra xiqqaa ta adeera keessan irra xiqqaa tanarra umriin isin amna dheeraa tarkaanfattanii waa meeqa keessa dabartan waa nama qaraasifti duuba amma imaamnin ju'uu fedhu yaada yoowaa'u gadda irraanfadhu jaatu gadda irraanfadhu jaatu yannahu gaddi yaanni sheenaan hiraar maanaan qabutu yaada san irraanfadhu jaatu osuma yaanni si jiru akka nama sitti hin jirre rabbi jaladheeysi ka yaada nama furusan Yeroo nuti arra jirru haalli yaadaa hiraar gadda jiruu duniyaa tana guutuu injifate dureessaa fi taajiras dureessaa fi miskiinaas sooreessaa fi miskiinaas qabaataa fi dhabaas beekaa fi wallaalaas kanuma jiruun duniyaa guddatte jedhan Kanuma duniyaan zaahira kana hogga laalan guddina agarsiiftu. Guddina kana waan ruuhiin iimaana wajji guddachaa hin deeminiif jiruun tuni jiruu hiraar taate duuba. Ati bar sababaa shahaadaa tanaan rabbi si tiysee bar. Qabeenyan beekanii dhaban wallaalan jedhan. Shahaadaa tanaaf rabbi si tiyse. Akka gammadde ka ka namni baqataadha siin jiru kofaltee akka gammadde ati. Maal si kofalchiise ni beektaa? mee warra jarman gabbayii ka dhugaasa magaalaa keessa deemi ilaali hanga ati baqataan amma kofalte kanaan koflu osoo qirqirsitellee yoo qirqirsitellee koflu li'annahu kofluutu keessa hin jirre shahaadaa tanaa si kofalchiisee bar rakkoon turuun si mul'achuu dhabdee islaamummaa ati naafi ati tuffan ofirratti tuffande tana gammachuu qalbii tanaa si fidee duuba Yeroo rakkataa fi bal'aan haalli jiruudhaa isa injifatee osuma bal'oo keessa jiru osuma haallilleen bareedaadha. Ilmi namaa kophaa goruu filatee maatirraa bahee waswaasee dachiin bal'oon tun itti rakkattee hogga deemullee akka nama akkana walii hidhanii deemanii ta'e akka nama akka diriiree deeme hin taane hiraar zaahira qaama sarraan bahee Jiruun duniyaa jiruu hiraartaadha. Guddaa inni qaba ati jettu sun yaada jira, gadda jira, wayii irraa irru. Sababaa manhaja rabbii ilma namaa rabbiin uumeef akkaataa rabbiin ilma namaa duniyaa tanarratti uumeef irraa hoggaa maqe waan nama keessaa gammadu waan nama keessaa milkii argu San Rabbiin keessaa fuudhe duuba. Hiraaruma taate jiruun duuba. Mana bareedaa osoo qabu takkaa raahan keessa taa'ee hin beeku. Makiinaa bareedduu osoo qabu takkaa gammachuun oofee hin beeku. Jiruun isaa hammi inni mirqaanu hogga sakraane duuba. Siif gala afaan Oromoo kun qajeellutti. Hoggaa mirqaanuuf sakraanuu qaba duuba. Gammaduudhaaf uf jirjiiruu qaba dura. Akka taa'ee numan gammadu abadan duuba. Na kijibsiisi yoo amma dura arguu baattes deemii kijibsiisi. Na so- soba jechan siin juqa. Akkanuma isaa taa'u mirqaanuu hin danda'u. Gammaduu gammaduu hin danda'u. Gammaduuf maal ta'uu qaba? Sakraanuu qaba. Waa fudhatee waa fudhatee uf sakraansee hanga sakraanni sun itti jiru gammada duuba. Hoggaa sun irraa caphe inni bakka isaa deebi'e. Manhaja rabbi irraa hoggaa bahe namni karaa rabbiin ilma namaatii godhe irraa bahe Akkatti Rabbiin jiruu ilma namaatii godhe irraa bahe jiruun ilma namaa tanuma silaa zaahira guddatte teknolojii waan adda addaa bareedde jedhantuun mi'aa dhabde wanni mi'aawu keessaa fuudhamte duuba. Duniyaa guutuu akkas ta'e naafii si qofaa miduuba. Iza yaanni kun Waan dabree waan fuulduraatiif yaaduun waan amma harkaa nama qabu waan harkaa si qabu saniif yaaduun fuuldura waan as deemuuf yaaduun yaada namaa ilaalcha yaada namaa facaaftee ilaalchi namaa diigamee irra guddaan jiruu teetii yaada taha. Rakkoo si jirtuuf hin hiraariin. Rakkoo si jirtuuf hin yaadiin. Ammoo rakkoon namni itti jirtu rakkoo itti jirtu numa beeka. Harka itti hin kenniin. Jalatti hin kufiin. Rabbi qabda ka waa hunda namaa dhagahu. Rabbi qabda ka itti waywaatan namaa qeebalu. Ka hidda kanarra dhihaatu.

Fooqii keessa jiraatus numa hiraarta. Mana samii jala jiru keessa jiraatus numa hiraarta. Jiruu fedhe keessa jiraatus numa hiraarta. Yaadaa si guddata. Yaanni hoggaa akka nama qabatee rabbi nama haa sattaru malee dhukkuba taha deemee duuba. Yaanni guddate dhukkuba jirjiirama. Dhukkuba abbummaan fedhe duniyaa tanarraa wal'aanuu hin dandeenye. Gorsaniituma keessatti Psychology warra ilma nafsi bira geessanii gorsaniituma akkana hin tahinii ak- guyyuu ittuma haasawanii xiqqoo keessatti daf godhanii torbaan dhufu sunuma deebisan ittuma haasa hin qabnu haa yaada akkasii nuti hin qabnu turree beek biyyi shahaadaa qabdu hin qabdu biyya biroo keessa barbaadii tuula karaa kana gabbeeyna kijibsiise amma dura irra guddaan dhukkuba afaan wallaalame kana ta'e duuba yaanni guddatee dhukkuba jirjiirama dhukkuba qalbiidhaa haa waswaasa namni oduma huccuu bareedduu uffatee deemu osuma nagaan bareeduu waswaasni itti jiru jiruun itti rakkattu ruuhin itti rakkattu dachii itti rakkattu caalama san keessa mudatte duniyaan osoo deemtuu duuba abbaan fedhellee namni umrii isaa keessatti hin gaddiin ka umriin isaa nagayumaan dhumte abbaan fedhellee duniyaa tanarra hin jiruu beekaa namni miskiinaa yoo rakkoon isa yaachifte yoo beelaaf yaaddawe miskiinni tokko namni dhabaan tokko harka qalleeyyiin tokko beelawee beelti isa yaachifte Tokko immoo qabaatan oollaa isaa quufni irra dabree gara guddatee sun isa yaachisa duuba. Akkuma beelti si yaachiftu quufni nama yaachisaa beeka. Biyya beela firraa eegan irraa dhufne biyya quufa firraa eegan dhufne jeen gaaf tokko Ameerikatti jara tokkoon duuba. Aboo biyya teenyatti Afrikaa sanii namni beela firraa eega asitti quufa firraa eegaa. Jiruun duniyaa akkanatu. Tokko garaan guutamee nyaanni irraa dalaguu dhabee hiraara. Tokko immoo beelawee garaan isa qoqqotee hiraara. Haadhihi hiya alhayaat. Jiruun duniyaa tanuma waa jiruu birootii miti. Lachuu yaaduma haa xiqqaattu haa guddattu. Abbaan ilmoo ilmoof yaada. Abbaan ilmoo ilmoof yaada. Ka amma harkaa qabu akkamiin godhaa? Fuuldura ilmaan kanaa akkamiin godhaa? Yaada abbaan ilmoo horeetu. Kafuu dhagaye fuusisu yaada ni beeyta mii biiteenya fa ama kudha saddeen ga'u sin ari'uu bar kun maatii wal qabattuu taate kafuu dhagaye jalaa fuusisaa ta heeruma geesse jalaa heerumsiisaa kaanif mala dhawaa akkanuma irraa hin gorimoo kana takkaa ilmoo ilmoo bofaa jedhaniini bofni Yoggaa ilmoon garaa buute ati bofa ilmoo qabu haadha fi ilmoo wajji deeman takkaa si garsiise rabbiin bofa biyya turtee ati bofa bofa ni beeyta jawwe bofa bofa ilmoo wajji wal qabatanii deeman haadhaa ilmoon takkaa gartee maal rakkoo isaa ni beeyta ilmoon bofaa ta garaa gabbuute wannuma kutti daggalatti ta garaa gabbuute daggaluma kutti ta jala ka garaa gabbaat kutte hoggaa ta boodaa inni fixe takkittii hafe takkittii sunis kutte ta'u kopuma hafaa bar warra ilmoo bofaa kana yoo ta'e malee abbaan nuti qabnu ilma hangafaa fuusisee quxisuu fuusisee akkanumatti sansalanni kun wayi dhaabbata ni dhaabbata yaanni irraa bu'a abbaa kana duuba abbaa ilmoo qabu yaanni irraa bu'a Guddina ilmoo kaan fuusisee, kaan hojii qabsiisee, kaan ooyiruu itti muree, kaan horii kenneefi akkuma sadarkaa isatti, akkuma jiruu isatti ilmaaniif kanaaf yaaddawaa ture. Yaadni jiruu har'aan hafne duuba. Ilmi namaa yaada kana keessaa ba'uu hin danda'u duuba. Numa yaada haa xiqqaatu haa guddatu. Yaadni kun nama injifatee hojii akkas hin dhoorkin. Yaadni kun si injifatee kara malee akkas hin oofne. namni waan fedhu dhabe akka fedhu dhabe akka hin feene tahaa jaan amma sii galaa namni akka fedhu dhabe nama rabbi hin qabnee beeki sun sii miti kanee nooroo taan qooma mooti shaalaal jettu koo qabtu biitan geessitu jaarsi akkasumatti umrii jaarsi sun fan uffannisee isaa rarra'ee halkan tokko bulee mukarraa fuudhan duuba akkuma afaan hin jedhanitti filmaata kanan filatu namni islaamaa Rakkoo rakkoon hin wal'aanan obboleessa hin dogoggoriin rakkoo rakkoon hin wal'aanin rakkoon rakkoonii mika wal'aanam rakkoon nagayaa wal'aanam naafi ati yeroof rakkatuun ni malatu haalli keezii yoo'uu maal jedhin maqaan siidha haalli tokko tokko nama golommatuun ni mala akka ati feete ta'uu dhabuun ni mala maaliif furmaanni yeroo san rakkoon wal'aantaa deemtee rakkoo tana moo deemnu rayaakii jettee karan barbaachisne deemta Rakkon rakkoo wal'aana yoo jette nama asi haadha akaakoon isaa asi dhalate ka abbaan isaa asi dhalate ka inni warra biyya tanaa ka haalli itti golom'atee magaalaa keessa tattaa'u deemii na kijibsiise rakkon rakkoo wal'aana jeedu. Akka fedhan dhaban akka feene taan kajaan sun naafi sii midu. Akkin taane ni hin jiru akka dhugaan muslima taane. Akki hamaan numa jiruu beeka. Hamaa ni mi'eessan, hadhaawaa ni mi'eessan, dhangaggaawaa ni mi'eessan, ka shurufkaa'u ni urgeessita ka ajaahu duuba. Iimaanan urgeessita duuba. Waan si keessa jiruuni haala fokkataa san bareechita duuba. Waan silaa namni bira dabruu hin dandeenye bira dabarta duuba. Yaa Bilaal mee odeessi maalumaa akka si sabbarsiise. Dila azaabaa ka si bu'e san akkamitti obsite yaa Bilaal mee nuu himi jedhaniin sahaabaan hogga haalli sun dabre. Mi'aa iimaana na keessa jiruutu laalaa uleedhaa san na irraanfachiise jedhe. Hammeenya san tolche, hammeenya san mi'eeyse. Takkaa nama hira rakkoo bilaal, azaaba bilaal, haasa'u gartee jaynummaa bilaal malee. Haala isa mudate san tolchee mi'eeyse duuba. Filmii warri garsiisu illee jaynummaa bilaal garsiise malee akka bilaal keenya akkana ta'ee akka cinqamee ni jaani akkas laa akkasii mi inni tolche waan isa mudate san mi'eeyse duuba waan xiqqoo xiqqoo tana waa isiinuu waa humaatii mi wani tun waan duniyaati kan wakaraami bar waan waatiimi bar waa waan agas hundalleemi bar gaa isin isin isin harkallee laaffisuu kiyyaami waa waan agas hunda akkasi rabbi wajji nama dhool nama dhoorkee diin nama dhoorkee akhiraa nama dhoorkee fira nama dhoorkulleemi dhuga rakkuma rakkoo ilma namaati Waan agas hundaa rabbii wajji adda nama dhoorkatii mii duba. Waan guddoo akkasii ta rabbiin keessi dhoorkate hin jirtu duba. Jiruu duniyaa rabbiin akkana uume namni yaada kanarraa najaa bahu numa takkata. Ni dogoggoree namni hiraar rakkoo gadda nama dhabaadhaaf yoo miskiinaaf nama rakkataadhaaf yaada kenne isaan qofaaf qoode rakkoo ni dogoggoree beeka. Hundi namaa hiraarii jira, yaada jira, wama isa yaachisuutu isa yaachisa duuba. Kanaaf wanni nuti keessa jirru haalli tokko tokko ka keessa dabran sheenawuun ta keessa harkaa qaban ta amma harkaa nama qabdu irratti hiraaruun fuuldurachi ilaalanii hiraaruun akkasii yaachifne duuba. Waan boruu rabbii dhiisi. Taarraa harkaa qabdu jabeessitu. Boruu rabbii qaba insha Allah. Namni karooran baasu yoo of dura achi ilaalu jechuudhaami. Karoorri kee immoo karoora rabbiitii gad ta'uu beek. Karoorri kiyyaa fi kan kee karoora rabbiitii gad duuba. Hedduu namni waan isa mudate irraa cinqamee irraa rakkatee alaan alee waywaatee rakkata ilmi namaa duuba. Ammoo rubba daarratin naafica. Yeroo garii waan ati hawwitu sanirra tolinni kan kee asuma keessa tahuutu mala duuba. Khadiir gaafa nabi Muusaa wajji makiinaa bahar irratti doonii yaabbate. Nabi Muusaa wajji qissaa dheeraa san amma jalaa kaasuu waan danda'u Nabi Muusaa wajji doonii yaabbatanii deeman doonii san ni cabse Khadiir hoggaa xiqqochi deeman doonii san ni cabse duuba wayirraa cabse duuba yogga kana Nabi Muusaan alayhi salaam qawmun hamaluuna bigayri noolin ummata noolillee nun gaafatin nu odoo waa takka kafaltii nun kaafatin safiinaa isaanii cabsiteehi galatallee galata nurraa qaba jarri kuni odoo galatallee galchuu dadhabne waan isaanii balleessuudhaan galatan galchinu akkamii akkana gootee jeedu akkamii cabs- cabsita waan uummata tola nutti oolee jeedu zaahirri kun hogga laalan amma waan takka cabsuun faayidaan faayidaan keessa ni jira bu'aan Zaahira kana waan kana yoon cabse faayidaan keessa ni jira hin jee. Bu'aan keessa hin jiru zaahira kana. Dhuguma jee nabi Muusaan ta'u. Ammoo akka kanaatu safiinaa tanaaf marka doonii tanaaf irra caalaa ta'e. Maaliif? Fool gama fuulduraa gama isaan amma deemaa jiran kana gara Muusaa fi Khadiirii fi warri markaba yaabbate kun deemaa jiru kana fuula dura Mootii nama saamuu jira. Markaba, doonii babbareedduu bishaan irratti eegee saamee fudhata. Dadarree fi caccabxuu ni dhiisa duuba. Qoomiin tajarri yaabbate sun safiina dhuggaa dhufu tokkanuma laalanii safiina caccabxuudha tana dhiisin irraa jedhanii dhiisan duuba. Fayyaa safiinaa santu irra bu'aa ta'e moo ilmaan saniif warra waan san qabuuf safiinan cabuutu irra bu'aa ta'e. dhabuu bu'aa ta'e yeroo garii akki ati amma irra jirtu kun irra bu'aa sii ta'uu mala duuba haalli tokko tokko ha xiqqoo si goggolom'ate kun irra caalaa jiruu teetii ta'uutu mala duuba hanga yerooti kun duuba haalli tokko hin dawaamu aslumaa hudu haalli tokko akkanuma waliin dhaabbatee haa waaruu yoo jaan hin ta'uu beeku sunnaa rabbiitiin sababa adda addaatiif ammoo akka ati feetu dhabuun ni mala duuba izan namni muslimaa namni iimaana qabu fatanaan isaa asirra bakka itti fattanamu asi oobsisaa duuba waan ati zaahira kana hamtu fudhattu faayidaan keessa jiraachutu mala duuba kana wanni namni bareechee ilaaluu barbaachisu duuba wanni rakkoon Cinqiin nama mudattu bahaan dhuftuu dhihaan dhuftuu kara feeten haa dhuftuu lan yanaalaka minhaa shee'uun illaa maa kataba allaahu laka rakkoo bahaan dhufte ta kaabaan dhufte ta kibbaan dhufte ta dhihaan dhufte ta fedheewu waan rabbiin sirratti katabe malee rakkoon sun waas hin gootuu beeka qadara kulli shee qadararra jira duuba nama muslimaati ati agartee jirta waa hedduu duuba Namni hedduun si biraa dhumee ati bohuutu mala. Namni hedduun si biraa rakkatee ati bohuutu mala. Nama saddeettama wajji UK gaafan dhaqe mucaan nama saddeettama wajji doonii yaabbannee nuti nama lamaa bahe naan jee tokko ka keessaa bahe san hin argitu. Waan rabbiin si qaddare malee wanni takka nan tuyxu tana jabeessi tanatu. Arkaana imaanaa arkaanni imaanaa meeqa kalakkaawaa turre daa'imummaa irraa kaafnee. Jaha. Jahan keessaa tokko maali? Waan tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'aalaa. Rakkoon bal'oon Allahan malee na tuquu hin dandeessu jechuutti amanuudha. Kana ka ciqilfachiisee si teessisu duuba. Sodaa takka malee. Soora qocaa kaayee allaattiin hin fuutu. Soora soora qocaaf rabbitti kaayee allaattiin silaa hooluun barartii mii? Odoo kitaaba tokko nuti hin qara'iin haadha abbaa keenya afaan hin dhageenye soora qocaa kaayee maal jedhan allaattiin hin fuutu jedhan duuba atii guddaa rabbii qocaan irraanfatanii si irraanfata qocaa guyyaa gurraacha kalloo uffatee odoo ummanni isa fakkaatu dirree bahee yaa'u dhagaa uffate san Dhagaa san keessa yaadatee atii dheeraa deemu kana rabbiin si irraanfata. Waan rabbiin si katabe malee wanni takka sin tuquu. Ammallee bu'aa tokkollee arkachuu hin dandeessu bu'aa rabbiin si dabarse malee subhaanahu wa ta'aala. Kana irra deebi'i ammallee hubadhu qaceelloti duuba. Homaa uf nama jala zullaa'ullee hin cinqamiin. Fuula namaa bitullee hin cinqamin, jilba nama irrattillee sujuuduu hin cinqamin, jilba Rabbii, hulaa Rabbii duras sujuudi duuba. Adda ta'e Rabbiif lafa kaa'i. Ilma namaatiif gadi hin jiin abbaa fedhee fuutu. Keezii bada jettee nama hin gabbarin, Allaha gabbari. Hin gabbarin ilma namaa sodaatin. Waa takka harka isaan jirantu. waan rabbi sii dabarse si dhoorkuu hin danda'u wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruuka bishay'in lam yadurruuka bishay'in duniyaan guutuu yoo wal geesse rakkoo sitti buusuudhaaf rakkoo sirratti uumuudhaaf abadan rakkoo sitti uumuu hin dandeessu waan rabbiin dabarse malee jedhe nabiin keenya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'allee sii buufna jedhanii yoo wal gayan bu'aa sii buusuu hin dandayan waan rabbiin sii qoode malee jedhu Izan haadha izziin kana mataa ol qabattee deemta duuba. Baqataa mi dachii rabbi irra jirta duuba. Dachiin bahaa fi dhihaa ta'e eenyuti? Ta Allaahati duuba. Oofee si fide waan si fideef isaa beeka duuba. Jarjarteen balleessin namni jarjaru. Geeba isaa as deemu dhawee gad naqaa jaan duuba. Maal janiin kaasa kuusee yoo geeba waatti dhugan kubbaayyuma haa jennu. Namni jarjaraan kubbaayyaa silaa shaayii isaa kennuu deeman jarjaree gad naqa fudhachuma keessa jarjaree. Hin ta'in akkas. Hin ta'in akkas. Sin irraanfanne rabbiin qocaan irraanfanne mixiin irraanfanne si irraanfata. Mixii xiqqoo san yoo xiqqeenyaa silaa bobbaatee galti. Namni isirra dalagu hin jiru, namni isirra abdii qabu hin jiru duuba. Izan akkana laali, manzaraa kana uffadhu, manzaraa gurraacha kana baase firraa kana. Darbe kana. Gurraacha sharrii malee hin gar, hammeenya malee hin gar, khasaaraa fuulduraa malee hin gar, hulaan hundi cufamte kana. Baasi gurraacha kana manzaraa kana duuba. Manzaraa bareedaa kana dhuta. Kan dukkana keessaa laalanii ifa argaan duuba. Achitti huraase amma dukkanaa jira. Gamachi aanutti ifa argatu. Dukkanti isan daangessitu jechuudha. Ifaa duubaan jiru san argatu. Hamilee akkanaatiin namni mu'minaa hamilee akkanaatiin jiraata. Aqibaan waa hundaa rabbi harka jirti. Yeroo garii waan nuti jaalannu waan nama mufachiisuu keessa jira. Waan qalbii nama cabsu. Yeroo garii immoo waan nuti irraa gammannu ta qalbii nama cabsituu keessa jira. Wa'asaa an takrahuu shay'an wa huwa khayrun lakum wa'asaa an tuhibbuu shay'an wa huwa sharrun lakum wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun. Yeroo garii waan atiif jaalattee hawwituuf sharrii keessa jiratu. Yeroo garii waan ati sodaattee jibbitu khayriin keessa jirti. Anaa beeka naa isinii filaana jala deemaa jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Uumee waa khasaaratti naman kennu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. sababaa yaadaa sababaa diin dhabuu waan rabbiin murteesse jaalachuu dhabuu ti namni lubbuu isaa balleesse duniyaa gubbaa tuulaa beekitu nuumi sii miti sun sirratti illee qara'uu hin fedhu san oduma jiruun bal'oon keessa jirtu duniyaa tanarraa qara'i dubbis bakka warraa dubbisan hunda keesseen duniyaa tanarraa warri lubbuu isaa balleessuun itti guddatu warra kamimee Afrikaa miskiina sanii akkasi biyya arabaati qara'ii dubbisi ilaalitu qara'ii ilaalitu maali rakkoon laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jechuu dhabee duuba jiruu bareedduu osoo qabuu biyya jiruun isaanii bareedduudha ta namni isaa qabeenyi biyya sanii tokko tokkotti yoo namaa hiran wal ga'u miliyoona meeqatti tokko tokkotti yoo tokko tokkoo namaati hiran sani ta rakkoon irratti heddummaatu sani ka cinqiin sammuutti heddummaatu sani ka san birallee dabree lubbuu isaa balleessuudhaan tokkoffaa ta'e duuba maali kun iimaana dhabuu waan rabbiin namaa kenne aminfatuu dhabuu qooda rabbiin sii qoode jaalachuu dhabuu murtiin murtii rabbiiti jechuutti amantuu amanuu dhabuun akkana isaan mudde duuba osuma fayyaa qabuu namni osuma qabeenya qabuu jiruu jibbee maal filate jiruu sakraaninsaa jiruu khamrii jiruu mukaddiraata waan nama jirjiiru waan jiruu diraagaa filatee jiruun isaa achi keessa kufte namtichumti warri isaa Qabeenyi warra isaanii bakka itti dhaabbatu hin qabne jiruu duniyaarraa rakkoo hin qabutu. Nama rakkoo rakkoo wal'aanu san ta'e kan hin reefu siin jiru alarratti darbamee hafee biyyuma naa fi ati ganaa itti deemnee irraa horuudhaa deemnu tana tana keessa dachiin itti rakkattee akka horii mataa keessa dhawanii shirtee dachiin itti shirtaa jiru. Na kijibsiis deebi. Deem na kijibsiis laali. Ija gatiitiin laali oggaa deemtu.

Wayta milkii siin fedhe qoma tantee Rabbiin bal'isa Islaamummaadhaaf ta'u. Wanni diin sitti hin ulfaatu. Bal namni biroo akka dhaggeeffachuu hin danda'u. Ni'imaan si keessa jiraannaan raabsiin shaamallee haa ta'u. Shaamaa amma dura ibiddi ittiin qabsiifaminillee haa ta'u. Sun qalbii keessa jiraannaan waan amma teessuuf kanarra taa'uu dandeessitu. Haala Islaamummaa keessaa dhufu fardii fi sunnaas ta'ee Rakkoo itti godha rabbiin hoggaa kasaaraa takka namaan fedhe wama islaamummaa si ulfaata ta'e. Ba'aa si taati akka nama gaara baadhu jedhaniinii duuba. Takkittuma dura waan kana dhaga'een jiruu alaa tanaa fi jiruu amantiin itti nama ajajju tana dafee walii qindeessa duuba. Amma sii galaa waan kanas tuquun hin ta'u tunis haraamaa tunis halaalii waan akkana dhiyaatuun hin ta'u waa meeqaa jira dhorkaa hedduu jira duuba. dhoor waan asii qara'amu kanaa fi yoo'aa'u waan dur itti guddatee mataa isaa keessa dhaga'e sanii fi haala amma bashannana itti fakkaatu ka ala jiru kana wali qindeessa tana maalumaa dandaya jechuu itti dhufa booda duuba fashala shuuflaa jiruu nama fashalee maaliif hin dandeenye namni biyya jirjiirrata malee namni amantiin jirjiirratu biyya jirjiirrata malee namni kabajaan jirjiirratu Biyya jirjiirratan malee namni ulfina ulfina ni bitan malee hin gurguran jedhan. Gaafa biyya ta'ee jiru san khamriin hin jirtu. Aboo khamriin jirti moo jiru? Xallarraa xallaa fi xajjirraa kaasee ilaa ta maqaa isii nuti amma ni hin beeyne afaan ni hin beeku maqaa siitu. Jirti moo jirtu? Eewaa. Duuba nuti khamrii dhabnee dhufne asamma. Mee deebisaa naa kennaa mee. Wanni as nu fide khamrii biyyi teenyaa dhabamtee xallaanuu ilaa gandaa jirti. Maal dhabnee dhufe? Namni waan dhabee barbaada malee waan hin dhabinii jecha deemaa namni. Namni zinaa dalagu hin jiru biyya teenya sana. Namni mana ijaarratee hin tattaa'u. Amma nuti duuba amna dila kana deemnee ruuhii wareeynee baharirra bahee kuunis gariin. Mee dhiifamallee naa godha. Bakka lubbuun namaan dhaabbanne hunda dhaabee booddeen tantee hamruma tanaa fi duwwan akkasii lafaateef. Akkanaa hin siin jee. Mee dhiifama naa godhi mee. Ee subhaanallah. Ee subhaanallah. Sareen alleencaa guddiseetu jeedalloo dheeysa jedhame. Akkanaa mee bismillaahi. Tanaami jiruun nuti barbaada baane yoo dhugaa taate, yoo jirumallee taate, yoo jirumallee taate, waa jiruu qofaa mi rakkoo isin yaafte tuulaa jira. Ani numan beeka. Haa ta'u jiruma saniifuu yoo manaa baane jiruun baaneef tanaa. Namni khamrii dhugee bo- bobbaa gala wallaaluudha. Way sakraanuu manaa baane subhaanallah. Aalii kee teenyee, fira keessa teenyee, biyya teenyee sakraanuun numan danda'amu hin turre.

Isa magaalaan guutamte hujii eessa agarraa jettee taa'uun ni malaa bara. San dalagaan akka waan dalagaan qabatamtee dhumtee akka waan dachiin dhumtee nama fakkaatatu. Isa maal guutamtee maal goona fakkaataa bara. Nama booda tiratee jahannamirraa bahee Rabbiin yoggaa inni jahannamirraa as bahe aboo deemi jennata seenii jeen duuba. Meeqa jella dhaggeeffadhu mee? Bar waa garii rabbi namatti hin fakkeessini bar. Deem jannata seeni jennaan dhufee hulaa gubbaa taa'ee akkana ol laalee manni yogga laalan akkuma amma gaa duniyaan nu fakkaatu kana amma asi guutuu fakkaatan. Laalee laalee achi deebi'ee yaa rabbi guutuudha bakka seenuun bakka seenuun dhabee guutuudha jedhu. Aboo mootiin duniyaa duniyaa kudhan duniyaa Duniyaa kudhan yoo Rabbi Jannata kana keessaa waan duni, mootiin duniyaa qabu kudhan sii kennee deemi seeni jeen duuba. Egaa biyya tanas lakkaawi, Awurooppaa lakkaawi fixi, lakkaawi biyya biroo sitti kudhan ati tokkichi fudhadhuu deem seeni jedhe. Ammallee yoggaa dhufee hulaa gubbaa ga'e namtichi guutuma wanni duuba. Duniuma guutuu sii kennee deemii seeni jeen. Booda rabbiin maal jee jan namtichi sayaa rabb ati rabbal caalamiina rabbii guddaadha rabbii dachii samii uume rabbii guddaadha yaa rabbi maaliif qoosaa natti goota. Wanni guutuudha. Kanuma kanaaf eeshuuf laa wallah. Yeroo garii akkana nama fakkaata. Akkana nama fakkaachuun ni mala duuba. Sitti hin fakkaatiin bala dachii rabbi. Te- Namni ta'uu fi fuudhuu jira malee tan ta'e namni tuni taa'uma jirtan ta'e. Hin dogoggorin. Manni ati kireeffatullee hin banaa jira kan kee namni tuqe hin jiru duuba. Rizqiin ta'e banaa jirti namni tuqe hin jiru tan ta'e duuba. Hin dogoggorin. Dogoggortee maalummaa ta'een gurgurin. Dogoggortee diiniin gurgurin. Gorgortee namummaa ta'een gurgurin. Kabajaa fi ulfina keen gurgurin.